Yn yr hydref, dan ni'n treulio dipyn o amser yn clirio'n ôl tyfiant sydd wedi tyfu dros yr he', felly torri'n ôl gwrychoedd a a ganghenau a ballu, a dan ni wedi bod yn clirio canghenau rownd ciau gwylod Dom Ynllŷn yma yn y pythefnos diwetha', a wedi cario gyd o'r o'r canghenau i'r safle yma, sef safle coelcerth y pentre', dan ni'n ei hwn bob blwyddyn. A dyma'r adeg o'r flwyddyn dyn ni'n cario allan archwiliad o coed peryglus y stad, a be mae hyn yn golygu ydy bod ni'n mynd rownd yn yn edrych ar goed amddiffygion a'r goed a hefyd ffwngi a falle canghennau'n hongian neu neu rhywbeth tebyg. Yym ond mae'r rhan fwyaf o ffocws yr archwiliad yn canolbwyntio ar yr ffordd fawr, yr A470, gan bod hi'n ffordd brysur, ac hefyd o gwmpas tai ac adeiladau, a hefyd meysydd parcio a lay-bys, gan bod yna mwy o siawns o gangen neu goeden taro rhywun neu, neu rhywbeth yn y, yn y mannau hynny. Yn yr haf, ddaru ni dreulio ychydig ddwrnodau i fyny yn Hafod y Fedw ar stêd o Fynllyn yn hollti polion derw yn y dull traddodiadol o ddefnyddio bwyelli a, a wedges. A dwrnod y diwethaf yma wan, da ni wedi cario cwbl o chylwythi trelar lawr i'r iard. A heddiw, da ni'n rhedeg y polion ar y lli gron. I ddechrau, dyn ni'n tynnu'r gwenyn i gyd oddi ar um, ochr y polyn ac yna ei flaen llymu'n dde. Wel, dyma enghraifft o, o bolyn uh, derw reit dde, dwi'n credu. Uh, mae o'n rhyddyn i gyd, felly does a ddim, does a ddim tamed o, o wynyn arno fo. Mae'r gwynyn yn, yn pydru uh, lot rhy ddian a mae'r mae rhifyn ma'n para, um, para rhaid dde. A wedyn dwi wedi torri'r corneli oddi ar y polyn, felly mae o'n hawdd, haws i'w gario allan i safle ar eich ysgwydd. A hefyd, uh, mae yna wyneb llyfn iddo fo, um, ideal really ar gyfer uh, staplu netting mlaen i'r polyn. Mae yna ffensys ar stêd o mynllyn yma sydd wedi cael ei ffensio gyda'r polion derw yma, a mae yna rhai yn nhw wedi para 60, 70 mlynedd, a gobeithio wneud y polyn yma para rhin mor hired. Wel, tu ôl i mi, mae gennym ni rhai wirfoddolwyr gwyliau gweithio yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae yna ddwsin ohonyn nhw ac yn dod o bob, bob rhan o'r byd. Maen nhw hefo fi wythnos yma yn gwneud gwaith tynuio coedlan. Wel, da ni o hyd yn chwilio am, am help ar y sted, felly os, os da chi am roi cynnig iddi, sy'n ni'n ddiolchgar iawn am ei croeso mawr i chi. Wel, uh, dyma goedlan da ni wedi bod yn gweithio ar yn yr uh, diwrnodau diwetha. Da ni wedi bod yn tynnu yma ac yn uh, ceisio dewis uh, cadw'r coed derw a, a connen um, a tynnu popeth arall allan. A gobeithio fydd y mwy o le a'r gole yma sy'n cael ei greu yn, yn galluogi'r coed sy'n ar ôl i roi mwy o faint ymlaen. Syniad ydy cael excavator bychan i ddo fewn i symud y, y bonion sy'n ar y, ar y llawr um, i ochr y ffordd er mwyn um, gallu gwerthu nhw ymlaen yn goi tân. Tra fydd yr excavator bach yma, mi fydd yn uh, crafu'r canghenau felly o ddiar llawr y goedwig ac yn ei gosod mewn pentyre cynefin bychan.